Insellmulkom u nilqgħukom għal triq tagħna ieħor, triq tagħna minn bajja oħra differenti. Ġara? U għax min-Nord erġajna spiċċajna fis-South u tinqala' sinjuri, il-bajja s-sabiħa s'hekk qalgħet l-isbaħ bajja, il-bajja s-sabiħa kif tista'. Le dak jisimha Pretty Bay. Mela, li tridu tagħmlu intom ibqgħu segwu dan il-vidjow sajjar sal-aħħar, b'xejn xejn tkunu ssiru tafu dwar Birżebbuġa. M'iktar minn hekk, Tkunu tafu li mhuma dawk il-bajjiet li għadhom qed jilagħbu u intom tistgħu tagħżlu li min salvaw. Eq. Eżatt.
Mela nibdew nitkellmu ftit fuq din il-bajja. Din il-bajja kif qed tarawha illum ma ġietx maħluqa mill-ħalli hekk. Imma kienet biċċa ramla żgħira żgħira u l-bqija kien hawn ħafna ġebel. Eħe. Eħe.
Kien deċiż li fl-aħħar tat-tmeninijat jibdew imbagħad ix-xogħlijiet biex il-bajja ssir il-bajja sabiħa u twila kif nafuha llum. Bir-ramel. Bir-ramel.
Beautiful.
Jiena bir-żabbuja bħalissa jospitani bħala resident. Kemm il-darba tkun tista' tiġi hawn u tarani inċafċaflu, eh?
Nija fil-veduta, eh? Xġibni għara għara għallina, għankompli, għanamla bis-serjet għallu. Pretty Bay is quite pretty, anka minħabba l-ilma vera. Kiesaħ, forsi mux ċarda spostijiet oħra, imma xorta waħda ċara anka ir-ramel, u għaw bosta, bosta faċilitajiet.
Sfortunatament il-minus ta' din il-bajja hu illi hawn daqsxejn Freeport mhux ħażin illi jagħti l-parti kbira, jekk mhux kollha, tal-veduta illi kien hawn xi darba f'din li kienu taw għal-laqam ta' il-bajja s-sabiħa. Pretty Bay jew il-bajja sabiħa, hi daqshekk sabiħa? Oh, hekk sabiħa. You like it?
Ejja. Inti dan arus tiegħek? Ejja. Kemm ilek tiġi fuq dal-bank miegħu?
Inna miż-żewġ. Kemm ilek miegħu? Titħax għala? 46 sena? Tifa ma tofux tijaj. Menu? Anton.
Milla sazzieta.
Rajt, rajt. Dejjem pretty bay intom? Iva, kważi.
X'toqgħodu tagħmlu?
Kemm għandkom żmien? 15.
X'toqgħodu tagħmlu ta' 15 fuq il-bank pretty bay? Bħalissa din fuq il-bank għax illum m'għandniex għaw titnomu. Eżatt nkun qegħdin nomu. No, mhux kollu fil-barba żikam. Ma da eżempju instatajn.

U l-forma ta' dil-bajja hija pjuttost partikolari għax hija bajja pjuttost unika illi hija mdawra b'restoranti u faċilitajiet illi ma tantx issib f'bajjiet oħra jekk iddur id-dawra sħiħa ara. U ħa naraw x'inhuma daw il-faċilitajiet.
Ħafna familji fil-għaxija jintefgħu hawnhekk ġo dal-anfiteatru jieħdu ġelat, jgħidu kelma u anke aktar minn kelma waħda. Aw ukoll ground tal-futbol illi das-sajf jidher li huwa qed jintuża mhux ħażin. Ux, mar x'qed tagħmlu? Tħannina, eh, x'qed tagħmlu? Ħadd qata? Ħadna. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk aħna ridna noħolqu opportunitajiet li tfal Il-beach soccer reġa' qiegħed jiġi organizzat f'Malta naħseb illi pajjiż bħal Malta huwa it's a must li għandu jkollna dan it-tip ta' sport speċjalment f'din il-bajja sabiħa ta' Birżebbuġa li eh, qegħdin norganizzaw erba' attivitajiet differenti kemm in-National Championship organizzat mill-Malta Beach Soccer, kif ukoll tournament tal-Under 16 tal-bniet, tournament tal-Under 15 għas-subien u anki tournament tal-Under 17 għas-subien illi ħa jiġu milgħuba fil-ġimgħat li ġejjin. Thank you u proset bħal dejjem għax kull ma tagħmel inti b'xi mod ikun well done, so għajdu. ħadd ma jiġu ritrab maħna. Nafemni. Għaw u koll basketball court. U daw it-tnejn qed jilagħbu. U ħafna familji filgħaxija flimkien mat-tfal tagħhom jiġu sal-bandli. Tista' tgħid li jieħdu vera pjaċir! Weħilt. Fl-2019, il-President Trust Foundation inawgurat Din l-iskate park fejn ħafna ħafna żgħażagħ ikun qegħdin hawnhekk jiġru bl-roti, bl-skateboards, bl-scooters. Ovvjament meta tbatti tikka żgħira x-xemx għax għadu daqsxejn ħin. Jien ħa nipprova niċċans jien nagħmel waħda. Ilni biex nagħmilha, issa naraw.
Tasbux li qed nitgħażżen da parti minn xogħli għaliex għandi bżonn nurikom il-pitch il-ġdid tal-water polo. Fil-fatt fl-2016 dan il-pitch li qegħdin taraw ġie irranġat kollu u llum jista' jitgawda minn tfal u żgħażagħ biex ikomplu jipprattikaw dan l-isport illi tant jagħmer unur lil pajjiżna. U jekk tkunu lejn Birżebbuġa sikwit se taraw xi waħda bħal dawn għaddejja fl-ibħra għaliex hawnhekk hawn il-Birżebbuġa Sailing Club fejn hawn din l-iskola insomma illi tgħallem lil tfal, żgħażagħ, kbar. Sa kemm żmien please tista' titgħallem? Anke jekk tkun adult tista' tiġi. Adult over 40 alright?
Iva, wkoll. Alright, mela anke kun bħali over 40 tista titgħallem is-sailing tajjeb. X'ismek int? Xona Kolina.
Xona għaliex għandek Malta kbira? Eh, għaliex senilu ma nirrappreżentaw il-Malta fil-Europeans u issa jisu ġimgħati oħra ħanerġgħu nirrappreżentaw il-Malta f'Ġermanja.
Dan? Ah. Ħajjitni. Di waħda mill-ikbar bajjiet li qatt morna, eh! Ħradtniha. Cheers! U sa ma aħna nieħdu birra, intom araw il-bajjiet u tinsewx jew tagħfsu l-link jew inkella ħallu kumment u mbagħad nikkuntattjawkom aħna. Cheers! Bajja ta' San Tumas, Witilajn. Għar Lapsi, is-Siġġiewi. l-għadira tal-Mellieħa, Dellimara u l-inħawi f'Marsaxlokk, il-bajja ta' Ħondoq ir-Rummien, il-Qala Għawdex, Ramla l-Ħamra, ix-Xagħra, Għawdex. Ġnejna bejn l-imġarr. Dak kien kollox għal dil-ġimgħa, ibqgħu ivvutaw u ibqgħu agħfsu like fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta. Għall-ġimgħa d-dieħla xejn telaq.